Хәйле көн исә мөслими Фәрид Зарипов э, коллекционер самарлар җыючы. Мин 20 ел элек иптәш егеткә кунакка төшкән идем. Анда бик матур э, затлы самалар күрдем. Мин шуның беренче самаларым шуннан башланды. Минем коллекциядә где-то 300 дан артык самалар узды кулда. Мин самоварларны э, төрле җирләрдән җыям, Казаннан, Россиядән, Европадан, төрле илләрдән, Прибалтылардан, Үзбәкстаннан, Казахстаннан. Минем коллекциядә бик сирәк самоварлар бар. Аларның шуларның берсе Назар Лисицы 1778 елда беренче тапкыр официаль самовар дигән фабрикасын ача. Аның ул самовар, аның самоварлары национальный достояние России дип атала инде. Анар миндә бик сирәк самоварлар, малисклар, ваны, ваныкиннар, э, пекинныкы бар, Варшавада эшләнгән фраза самоварлары бар. Безнең татарда инде бик чәй, бик яратып чәй эчәләр. Казанда белән мәсәлән исемлекләр 15 15 сум булган. Ә ни чәй эчү 150 тә- или 150 сумы булган оборотта. Безнең татарлар инде кич- к- э, бер утыруда 7-8 чашка чәй эчкәннәр. Безнең татарлар бик яратып чәй эчкәннәр, даже иса- ис- э, тарихи мәгълүматлар буенча алар акчаларын, налогларын түли алмаганнар, самавырларын э, з- залогка куйганнар һәм соңыннан э, акча җыеп яңадан алып, яңадан чәй эчә башлаганнар. Татарның иң затлы, иң матур самавырлар булган. Самавырларның бәяләре 9 сумнан 200-әр, 300 сумга хәлдә килгән. Патша заманында от 5 сум торган. Безнең авылларда бик яхшылап чәйләр эчкәннәр, туйларда, туйларда самавырлар затлы бай кешеләрдә генә булган. Туйларда, мәҗлесләрдә алар бер-берсеннән алып, алып торганнар да һәм яңадан кире биргәннәр инде хуҗаларына. Авыл буенча шулай иттереп самовар үзенең түгәрәк буенча йөргән инде. Безнең татар бистәсе исә бик үзәктә тора бит инде. Безгә монда элек борын бик бай борынгы байлар торганнар. 80% та барабар безнең иске татар бистәсендә булган. Хәзер бит монда бит инде администрация зданиеләр. Безнең әбиләр, бабайлар уже яңа яңа районнарга күчеп килде. Алар бездә якшәмбе, ял көннәре кунакка киләләр. Самаварларны күргән бик бик сагынып искә алалар. Үзләренең һәр һәрберсе үзләренең тарихларын сөйлиләр. Аннары мин аларга һәрбер самавар турында сөйләп бирәм. Минем коллекциядә бер бер кызык самалары бар. Азимов самалары, аны Исмәгыйль абый миңа бүләк итте. Ул самалар бер бер литр ярымда гына шар шар формасында инде. Бик бик сирәк самалар Алинский зимин фабрикасында эшләнгән. Ул үзенең родной никеле, үзенең бер туган никелендә инде реставрация ясалмаган. Бу самоварны әти-бабайларыбыз белән бергә кечкенә вакытта чәй эчеп утыра дип сөйли иде Исмәгыйль абый. Хәзерге заманда бездә инде совет заманында банка формасы була, рюмка формасы була. Әле һәрбер фабрикада йөздән артык форма була. Һәм йөздән артык форма була, тюльпаны була, ваза граненная була, кратер атала, яйцо матала, валеник, һәр төрле самоварлар була. Миңа һәрбер самоварның үзенең төрләрен реставрация ясау бик кызыклы була. Һәрбер самоварның үзенең формасы була. Элекке борынгы самоварлар үзенә тартып тора современный самоварларга караганда. Аларны реставрация ясау үзенә бер кызык, үзенә бер яхшы шөгыль. Үзеңне, үзеңне шул дөньяга кереп китәсең, шуны гомер, борынгы заманда хис итеп, шуны әкренләп кенә чүкеп-чүкеп, паять итеп, шулай реставрация ясыйм инде. Минем коллекциямне һәрвакытта выставкаларга чыгам, Сабантуйларга чыгам, 30 августта чыгам, Мәскәүгә, Мәскәүгә барганым бар, Ульяновскига бардым, Йошкар-Лага бордың остовкылары белән Екатеринбургка бардым, төрле авылларга, Ваишларга, Зеленодольскига шулай иттереп мин самоварларга бысу ясарга чыгам инде. Кызыксыну бар, менә 22 май көнне караван булды. Анда караванда тоже самоварларны күрсәттем, анда бик матур затлы самоварлар, матур самоварлар бар, халык килеп кызыксына. Безнең татар халкы бит инде ул Чәй белән чәй эчә, бергә җыелып, авылларга кайткан бөтен, бөтен семья белән, әби, бабай, уллары, внучкалары, внучкалары белән бергәләп, бер татар халкы җыелышып, берлә, берләшеп чәйләр эчәбез. Анда Сабантуйларга кайткач, бәйрәмнәрдә җыелышып, бөтен тарихларны сөйләп, яшь чакларны искә алып, шулай иттереп, татар халкын самоварлар берләштерә инде. Кемнеке? Менә монда шар белән эшләнгән ул шар иттереп, мына кечкенә генә борыннары, вот ниләре, аяклары инде. Бу Олешкин зимний самовар дип атала инде. Мәскәүдә эшләнгән. 1 литрда 700 грамм шул тирә, по-моему. Юлга алып йөргәннәр кечкенә самоварларны. Юлга эгоист дип аталган. Юлга чыкканда Самоварның исеме эгоист. Эгоист формасының исеме. Ә Ну, кечкенә самоварлар бер литрга литр ярым эгоист дип аталган. Менә безнең бу походный самовар дип атала инде. Юл юл юл йөрүчеләр элек бит машинада йөргәннәр, а урын әз булганда транспортта транспортта отта йөргәндә самоварларны менә болай иттереп кран краннарны алып куйганнар. Олна краннары. Аның аяклары тоже олна. Менә шулай иттереп олна да бер ергә яшькә җыйганнар да кечкенә генә иттереп Ушулай иттереп урын азалу өчен юлга алганнар. Бу инде юлчы самовары дип атала. Бу 8 8 чалдык чалкны була инде 8-ле. Менә 8 8 гранны дип атала инде. Ул кулланырга бүген дә кулланырга була. Менә монда безнең зак кына кулланганнар, наки батала инде душкын утырган. Бу кулда кулда чүкештән чүкеш белән чүкеп эшләнгән самоварлар. 1870 еллар тирәсендә эшләнгән бу самовар. Бу бик сирәк самоварларның берсе инде. Мәскәүдән алып кайттым. Мәскәүдән иптәшләр звонить иттеләр дә, менә шундый шундый самовар бар, әгәр телисең икән, килеп ал диделәр. Үзем барып Мәскәүдән алып кайттым. Менә мондый тарихи самоварлар ничә сум? Э, бу тарихи самаварда төрлесе була инде безнең. Э, дөньяда иң кыйммәтле самаварны сатканнар 845 мең еврога. Вот. Бик затлы самаварлар 2003 э, елда 300 мең долларга саткан булганнар. Алар инде бердән бер эшләнгән, махсус заказ белән эшләнгән, махсус иттереп. Шуңа күрә аның бәяләре самаварлар шуның бәясе шуннан арта, аның Э, саны әз була. Бер-ике стучный эшләнгәнгә күрә, ә сифаты белән, э, материаллары белән әллә ни аерылып тормый. Бөтен самавырларның э, сифатлары элек бик яхшы ясаганнар инде. Бик матур экземплярларның берсе бар бу, кулдан чүкеш белән эшләнгән 1860-70 еллар эшләнгән самавар тулы да. Моның где-то 350 миллиграмм 350 грамм Объемы бар инде. Бу самоварның исеме эгоист дип атала. А формасы овальный кувшиным. Менә монда менә күрәсез бит кул белән чүкеп эшләнгәннәр. Мастер айга где-то 6-8 самовар гына эшли алган. Менә монда кул белән эшләнгән чүкеп бөтенесе, менә кул белән Ул алып форманы тач иткәндә дә шунда куеп, та, та, менә шулай иттереп формага куеп, менә шулай чүкеп чүкеп эшләгәннәр. Ә болар инде теге литье дип атала. Монсы аяклары литье, болар кул бөтенесе кул белән эшләнгән. Менә моның коронкасы юк иде, мин дә коронкасын үзем эшләп бирдем. Безнең Россиядә революция хәлдә 1300 мастер булган.

Э, при, э, приставай машина ачалар. Алар при, э, маши, э, машина приставать иткән штамповай, штамповальный машина ясыйлар. Капкачларны инде алар элек менә болар чекеп эшләгәннәр бит инде. Ә, боларны инде уже э, боларны уже менә литье булган или штамповка ясаганнар. Менә мосын тоже үзен формага куйганнар да инде шулай иттереп ике яктан штамповать иткәннәр. Бу, бу уже мең дә сулышка хәтле мең дә унынчы ундүртенче елларга елга уже алты йөз җиде йөз мең самовар ясаганнар тулыда ну россияда инде ә ун җиденче гасырларда где то ну наверное бер так бер так где то өч мең дүрт мең самовар ясалган елга Володин дигән генә фабрика ачкан Кукмарда татарлар булмаган. Безнең бит татарлар 60% бик крупный города җирдә, теге зур шәһәрләрдә торганнар. И безнең сәүдәгә 60% татар сәүдәгәр белән заниматься иткән. Безнең татарлар 6-7 тел белгәннәр. Алар төрле илләр белән, Средняя Азия белән элемтәдә элемтә тотканнар. Безнең татарлар сәүдә белән күбрәк шөгыльләнгәннәр. Чё ты мине күбрәк китә башладың. Безнең бик иң кызыклы экспоналарның берсе самовар братья Шагдатов дип атала. Система парижский инженер парижский уйлап табыла. Менә безнең самоварның крышкасын ачабыз әкрен генә. Аның эчендә бик кызыклы гына безнең колба бу белән килеп чыга. Монда безнең леки самоварлар кебек монда поддувал җилләр юк. Бу менә эчендә И менә күрәсезме, эче буш. Самоварны болай итеп куябыз. Ул буны менә әкрен генә борып беркетәбез. Бу самовар нәрсә белән аерып та калган самоварлар белән, монда күмер белән дә ягырга була, э, спирт белән дә ягырга була, һәм керосин белән дә ягырга була. Моның системасы менә монда ике поддувалы атала. Поддувалы атала. Менә монда поддувал бул, поддувал менә монда хәлдә килә. Ике яктан. Монда без утны кабызабыз, күмерне хава җылына, хава елны җылы хава өскә күтәрелә. Хава күтәрелгәс, салкын хава менә ике поддувалыбыдан керә инде. Шуны сусла иттереп бу Безнең яңа системада самовар була. Бу самоварны бик кыйммәт була. Алар дүрт кенә ел эшлиләр. Иң арзан самоварлар где-то 35-40 сум тора. Дүрт кенә ел эшлиләр, алар шуннан соң инде башка эшләмиләр. Сорау бик кыйммәт була, сорау булмый инде. Иң борынгы самоварларның берсе безнең чәйник самовар атала инде. Беренче самоварларның формалары менә шундый бик матур булмаганнар. Безнең бу безнең атала самовар Назар Лисицынныкы. Ул 1778 елда самоварный фабрикасын ача. Бу самовар эшләнгән где-то 18 гасыр ахырларында. Ахырларында эшләнгән. Э, менә бу самовар кулдан чүкеп эшләнгән. Аның формалары менә нинди коронкалары нинди матур төстә эшләнгән. Аның капкачлары беренче самоварның капкачларында пар чыгарга тишекләр дә булмаган. Әнә ручкалары да анда агачта куймаганнар, аланы әле ну, белеп, белеп бетермәгәннәр. Ә, матур гына эшләнгән. Капкачларның формалары да үзенчәлекләре. Безнең бу самар бик күп э, бу самарларны чистартырга ярамый. Аны без юдык кына, ул бу коллекционный бәясен югалта чистартылган. Аның эчендә безнең бик күп кенә душкыннар утырылган, бик кенә әнә күрәсезме? Заманында иң арзан самоварлар 9 сум булганнар. Иң мин белгәне где-то 200-300 сумга хәл менгән самоварлар. Ә, патша заманында утла от торган 5 сум торган. Самовар бик затлы, бик кыйммәтле бай кешеләрдә генә булган инде. Ә, тим 18 гасырда әйтеп әйтеп киткәнчә менә Назар Лисицынның где-то елга 150-250 самоварны ясаганнар. Бу сырларны бик э, кыйммәтле була инде тарихи мәгълүматлар буенча. Бу э, самаларны күбесенчә безнең минем кебек коллекционер гына сатып ала. Моны э, тормышта кулланмыйлар инде. Бу матурлыкка, затлыкка гына кулланыла инде. Хәзер менә мин сезгә күрсәтәм икенче самовар. Бу самоварыбызны уже бу самовар бу самоварыбызны кулда кулланырга була. Менә бик матур самовар. Бу ваза граненная дип атала. 1850 нче елларда Мәскәүдә Пекин фабрикасында эшләнгән. Бу самоварны махсус заказ буенча гына эшләнгән. Моның литражы ун литрлы, ручкалары, прихваткалары сөяктән эшләнгән. Сөяктән эшләнгән. Самоварыбызның составы латунный атала, җиз, Һәм ул көмеш белән йөгертелгән. Бу бик сирәк самавырларның берсе инде. Патша заманында где-то 200 сумнап торган мондый самавырлар. Бу самавырлар бик затлы, сирәк булганнар. Аларның самавыр эшкәртү бик авыр булган бит инде. Болар только Мәскәүдә, Мәскәүдә только заказ буенча махсус заказ буенча гына эшләнгәннәр. Алар теге штучный дип атала инде. Бик сирәк шуңа күрә аның бәяләре дә кыйммәт. Например, бу самовар инде бөтен кешедә булмаган, ә тулда бит булган костюм сыфатлы самоварлар. Но алар бик күп бу бик күп санда чыгарылган. Шуңа күрә аларның бәяләре бик кыйммәт түгел бу самоварлар кебек. Иң матур экземплярларның берсе бу яйсо дип атала инде 18 гасыр аркында эшләнгән самоварларның самовары. Монда 100% бакырдан эшләнгән бу самоварлар. Бу кул белән эшләнгән Мәскәүдә махсус заказ белән инде. Э, электрический самоварлар белән э, күмер самоварлар нәрсә арылып тора. Электрический самоварда төннән генә это җылыта. Ә халык әйтмеше бар бит, тере су бар һәм үле су бар диләр. Самовар кайнаганда труба труба эчендә монда Труба эчендә менә труба була. Җылылык бөтен э, труба буенча килә җылылык. Һәм кайнаганда э, җылыдан кислород э, образуется. Кислород белән һава һава кислород барлыкка килә. Шул кислород барлыкка килгәндә суның тәме була, потому что су су тәмле була. Менә шуңа күрә күмер самоварыннан чәй эчү тәмлерәк.